Helo 'na. Mae'n fora prysur heddiw iddo chi. O, yndi. Dwi 'di bod yn rhedag i dipyn o bobman yn y pentra bora 'ma'n barod. Hawlwish i weld Lottie Humphries bore 'ma ddych chi a o a'r hen Lottie ddim yn teimlo'n rhyw arbennig iawn bore 'ma nag oedd. Felly ddudish i y baswn i'n mynd draw i nôl ei thabledi hi o'r fferyllfa iddi. Hmm. Mister Caldora, y fferyllydd sy'n paratoi'r tabledi yn y fferyllfa wrth gwrs. Os odwch fi, Ynta. Na ni. Pan nes i mewn, dim ond Mrs Owain a'i mab Huw oedd o'n mlaen i. Wel, bora da, Mrs Owain. Bora da, Huw, os na chi'ch dau. Yw, ddim yn rhy dda heddiw mae yna ofn, plis Mom Huw. Mae Huw druan di gadoli'r gwddw, mae di colli lais ebyn hyn.

Dim byd mawr o'i le, medda fo. Sdim raid iddo fo aros yn gwely na dim byd fel 'na. Lot ohono fo o gwmpas, medda fo. Dwi 'di cael presgripsiwn un o ffisig iddo fo. Na fo. Ah, diolch, Mister Caldora. Rŵan ta faint ydi hynna? Dim byd o gwbwl i blant bach, yn efallai. Oh, Dukes. Neis cael rhywbeth am ddim, tydi? Rŵan ta Huw, adra ni ti cael cymryd y ffisig yma. Pwy yw'r Owain plîs Mom Puw? Hwyl fawr chi Misus Owain. Hwyl ti Huw. Druan bach. Sda chi Mister Caldora? O o bore da Plîs Mom Puw a a a a be' fedrai neud i chi bore ma? Gwrandwch wan mae gin i brescripsiwn fa' ma' i chi oddi wrth Lottie Humphries ie? Shw ma'r 'en Lottie y dyddie ma? No ddrwg iddo chi ond yy mi gafodd i ryw bwl bach rhyfadd bore ma 'lly nath i ofyn i mi ddod a'r prescripsiwn lawr i chi lwch.

Mm. Ma nhw'n edrach fatha da da ynde? Ia? Neu losin ynde? Ond nid dyna ydan nhw. O na, i'm o bell ffordd. Ydwch chi be? Sa chi'n cymryd rhai o'r rhain pan da chi ddim i fod, ia? Sa chi medru mynd yn sâl iawn iawn ydwch chi. Ww. Fel ddigwyddodd i Iona Lewis lwch. Gwdwch, mae gin i ryw bum munud bach tra bod Mister Cal Dora yn paratoi'r tafledu i o ti, ynde? Mi wna i ddeud hanas Iona Lewis a'i brawd bach Geraint o chi. Wel ta, fel hyn mae'r stori'n dechrau. Roedd Iona wrth ei bodd efo pethau da. Roedd hi'n gwario pob dim a goch o'i phres pocad ar bethau da. Doedd dim iws i'w mam geisio deud wrthi hi nad oedd pethau da yn dda i gyd. Dyla ti fwyta mwy o ffrwytha! Gyda pregad mam. Ond troedd thrwyn i fyny a wna i ona bob amser. Gyda ddanedd dipydrydd Rax! Bydda'n ddeintydd neu rybyddio, ond na, doedd Iona ddim yn fodlon gwrando o gwbl. Taid oedd hoff berson Iona yn y byd i gyd, oherwydd roedd taid fatha Iona wrth ei fodd efo fferins o bob math iddo hi. Siocled, mintsys, taffi, licorish, Roedd Taid yn nabod i Fferins. Un prynhawn, roedd Taid wedi rhoi pecyn anfarth o daffis, meddal Iona. Roedd Iona wrth ei bodd, yn darllen ei chomics ar y llawr ac yn cnoi taffis swyddog melyn bendigedig. Cyn bo hir, o'dd Taid wedi syrthio i gysgu, a dechreuodd Iona flino efo'i chomics. Yna, gwelodd dabledi Taid yn ei potal fach ar ben y teledu. Edrychodd Iona ar y botal, a'i hysgwyd. Oedd hi'n hoffi sŵn y tabledi'n rhiglo o gwmpas. Roedd caead y botel yn anodd i'w agor ond, yn y diwedd, llwyddodd Iona i agor y botel led y pen, a thywallt llond dwrn o dabledi amryliw i'w llaw. Aeth hi draw at Taid, a oedd yn dal i gysgu, a gofyn iddo fo, Be 'di rhain, Taid? Ond roedd Taid yn dal i gysgu, ydych chi? Ac yn rhy drwm i Glyw i glywed llais bach Iona. Edrychodd Iona ar y tabledi eto, a'i ogleuo nhw. Oedd dim llawer o oglau arnyn nhw, a felly dyma hi'n rhoi llond llaw ohonyn nhw yn i chi. Doedd hi ddim yn hoffi blas nhw o gwbl, ydych chi? Ac fe aeth hi allan i'r gegin, unol glasiad o ddŵr i'w golchi nhw lawr. Roedd Iona newydd wneud rhywbeth gwirion iawn, iawn, iawn. Aeth hi nôl i'r ystafell fyw i ddarllen ei chomics, ond ar ôl tipyn, dechreuodd hi deimlo'n gysglyd iawn. Roedd hi methu'n lân a chadw'i llygaid yn gorad, a'r peth nesa' mi oedd Iona ar ei hyd yn cysgu'n drwm, drwm, drwm. Mae ta yn lwcus i Iona. Ar ôl tipyn, fe ddaeth ei brawd, Geraint, i mewn. Fe welodd ei chwaer ar y llawr. Roedd Geraint eisiau chwarae. Oedd wedi cael llond bol ar chwarae yn yr ardd ar ei ben ei hun, felly ceisiodd o ddeffro ei chwaer. Ti dona, Iona, deffra! Iona! Iona! Deffro! Dwi eisiau chwarae! Ond doedd dim sôn bo Iona'n mynd i ddeffro. Iona? Doedd Geraint ddim yn dallt beth oedd yn bod. Felly, mi ath o draw at Taid a dechra gweiddi arno fo. Ond roedd Taid yn dal i gysgu'n drwm. Taid! Taid! Deffrwch! Mae rhywbeth yn bod ar Iona! Taid! Doedd Geraint ddim yn gwybod be' i neud. Roedd ei fam o allan yn siopa, a fyddai Dad ddim adra o'i waith am sbilan. Ond yn sydyn, fe gofiodd am rywbeth.

Reit ta. Run ola i'r siop ferins. Lembo! Cofiodd un o'r hen ganeuon gwirion a byddai'n canu hyd y lle. Ceidiodd ddod draw at y teli ffôn ar y teledu, cododd y dyrbynnydd a gwasgu 999. Gwasanaeth plîs. Pa wasanaeth sydd eisiau arnoch chi? Ambiwlans, brigâd dân neu'r heddlu? Rhywbeth sy'n bod ar 'y chwaer i! Roedd y person ar y teli ffôn yn medru helpu Geraint i egluro beth oedd wedi digwdd. Yn gyntaf, Roedd o isio gwybod enw a chyfeiriad. Geraint Lewis, Saith Bro Cynan, Llanfedwydd. Beth yn union sydd wedi digwydd, Geraint? Esboniodd Geraint ei fod ei chwaer yn cysgu'n drwm ar y llawr a'i fod o'n methu a'i deffro hi. Yn galw plis one Puw, yn galw plis one Puw. Yy plis one Puw yn siarad a bys y bys y bys y torosodd. Dan ni wedi cael galwad gan Geraint Lewis o Saith Fro Cynan. Mae o methu â deffro'i chwaer Fiona. Mae'r ambiwlans ar ei ffordd ond mae'n siŵr y gellwch chi fod yno gynta. Mae eu taid nhw yn y tŷ hefo nhw ond mae'n debyg ei fod o'n cysgu'n sownd hefyd. Trosodd! Dwi ar 'yn ffordd. Trosodd ac allan. Reit. Ffordd mae ia? Iona? Ti'n medru nghlywed i, Iona? Bryn Siach a Nwyl, plismon pyw, be da chi'n da yma? Ydy bob dim yn iawn? Mae rhai mod i wedi mynd i gysgu, di cymryd un o'r hen dabledi na. Lle ma'r rhina di mynd rŵan eto? Yy rhain oddan nhw? Wel ia. Arswyd mawr, be' sy'n bod ar Iona? Mae'n edrach yn debyg bod Iona di llyncu rhai o'ch tabledi i chi. O na, mechan i. Iawn, gwrandwch, peidiwch â phoeni. Mae hi dal yn fyw, a ma'r ambiwlans ar ei ffordd diolch i Geraint yn fama. O'dd Geraint yn gwbod yn iawn be' i neud mewn sefyllfa o'r fath. O'dd o'n gwbod i ddealu naw, naw, naw. Da chdi, Geraint. Da iawn, wnes i. Diolch byth, o'dd popeth yn iawn yn diwadd. Ond 'dach chi'n gwbo be', mi o'dd Iona yn sâl ddifrifol am sbelan fach ar ôl 'ny. Oedd wir i chi. Ond dyna fo, mi o'dd 'i'n lwcus, yn toedd? Ia? Mi a fedra petha 'di bod llawar gwaeth, ynde? Mi gafodd 'i help ar amsar. A i Geraint, 'i brawd bach o'dd y diolch am hynny, ynde? Mi o'dd Geraint yn gwbo beth i neud, mi ddaru o ffonio naw naw naw. Ond gwrandwch 'wan. Peidiwch byth â ffonio 999 fel fel jôc neu neu os nad oes angen. Dim ond pan mae 'na rywbeth mawr o'i le, da chi fod i ffonio 999. Iawn? Wel, ma' ni, Miss Pompeo! Dyma dabledi Lotty. Na fo. Nawr te, mae fod i gymryd dwy dabled

Hwyl wan. A dyna fo i chi, hanes Iona a Geraint. Ond cyn i mi fy mlaen am gwaith, roedd rhaid i mi alw heibio i roi'r tabledi i Loti yn doedd. Hi oedd oedd hi'n falch i'n ngweld i, a fe nes i'n siŵr wan mod i'n esbonio iddi fod hi'n bwysig iawn iddi ddarllen y label ar y botel, a gwneud yn siŵr, fel ddudodd Mister Caldora, bod hi ddim yn cymryd mwy na dau dablad cyn mynd i'r gwely bob nos. Croeso.